Għamilt perjodu. Malli ndum ftit ħin mhux ħażin fuq saqajja, nistordi u jħossni ħażin. Qatt ma sibt spjegazzjoni għaliex. Meta wieħed iħossu ħażin, xi jkun qed jiġri fil-ġisem tal-bniedem?
Meta wieħed iħossu ħażin, dak li jkun qed jiġri hu li jkun hemm nuqqas ta' ċirkulazzjoni sejra lejn il-moħħ. Allura dan jikkawża nuqqas ta' ossiġnu lejn il-moħħ. B'hekk il-bniedem li jħoss li jintilef minn sensih għal ftit sekondi. Allura dan aħna nipperċevuh bħala il-ħass ħażin.
Huma bosta l-kundizzjonijiet li jistgħu jwasslu biex il-persuna jħossha ħażin. Żewġ kundizzjonijiet l-aktar komuni huma d-dijabete u l-pressjoni baxxa. Fil-każ tad-dijabetiċi, xi wassal għal ħass ħażin u x'nistgħu nagħmlu bħala l-ewwel għajnuna?
Fil-każ tad-dijabetiċi li jiġri hu li titbaxxa l-livell taz-zokkor fid-demm. Issa, il-sintomi jkunu simili tal-ħass ħażin, però ħafna drabi jkun hemm sintomi oħrajn bħal pereżempju dak li jkun iħossu irritabbli jew ikun daqsxejn iktar aggressiv, iħoss ġuħ qawwi ġej fuqu. U l-kawża tal-ħass ħażin fid-dijabetiċi ħafna drabi tkun il-mediċini stess li huma jkunu qegħdin jieħdu, speċjalment jekk ikunu fuq l-insulina. u mbagħad ikunu ħadu l-insulina u ma jkunux kielu. Li għandna nagħmlu jekk naraw li persuna ħajħossu ħass ħażin u nafu li huwa dijabetiku, jekk ikun hemm magna taz-zokkor niċċekkjaw iz-zokkor dak il-ħin mis-suba'. U jekk naraw li dan qed ikun baxx jiġifieri inqas minn tlieta, intuh xi ħaġa taz-zokkor bħal pereżempju xi kuċċarina għasel jew xi soft drink li ma jkunx dajjith, xi fruit juice biex itella' z-zokkor dak il-ħin. U mbagħad li għandna nagħmlu nerġgħu nirrepetu z-zokkor qisu wara Wara kwarta li nkunu tajna xi ħaġa ħelwa, jekk jibqa' baxx nerġgħu nirrepetu u mbagħad kif jistabilizza ruħu intuhom xi snack bħal xi toast. Issa huwa rakkomandat ħafna li min ikun fuq l-insulina ikollu din il-magna taz-zokkor available għaliex daw il-ħasħażinijat sfortunatament jistgħu jiġu nqar ta' spiss.
Persuni li jbatu bil-ħass ħażin ta' spiss għandhom ifittxu parir mediku għaliex dan jista' jkun indikazzjoni ta' xi ħaġa aktar serja.
Dan jista' jkun indikazzjoni ta' affarijiet iktar serji, speċjalment jekk ikun rikorrenti ħafna, ġifieri ġieli jkun hemm każijiet fejn jkun hemm problema bil-qalb, eżempju l-qalb ma tkun qed tkun qiegħda tħabbat b'mod irregolari jew tkun iktar baxxa minn kemm għandha suppost tkun. Ġieli wkoll, speċjalment fl-anzjani, jkun hemm każijiet fejn ikun hemm xi valv mill-qalb li jkun qiegħed jidjiq, allura ma jkunx qiegħed jagħti biżżejjed demm lejn il-bqija taċ-ċirkolazzjoni. Jaf ukoll ikun hemm każijiet fejn ikun hemm problema newroloġika, pereżempju nuqqas ta' ċirkolazzjoni lejn il-moħħ minħabba xi bidu ta' apoplesija. Jiġifieri għalhekk huwa tajjeb li jekk dak li jkun ikun qiegħed ikollu dawn il-ħażħażinijet ta' spiss imur għand it-tabib tiegħu biex jeżaminah u niċċekkjaw daqsxejn jekk hemmx bżonn isiru xi testijiet oħrajn.
Anke l-istress, l-attakki ta' paniku u l-qtajja' jistgħu jwasslu għal ħass ħażin. Huwa għalhekk importanti li wieħed jgħin lil xulxin fil-kontroll tal-emozzjonijiet.
Attakk ta' paniku huwa wieħed mill-affarijiet li jistgħu jwasslu għal ħass ħażin u huwa komuni mhux ħażin ninnutaw fil-bniedem dak li jkun li jibda jieħu n-nifsijiet fil-fond ħafna u b'rata mgħaġġla aktar minn kemm suppost. Ninnutaw li jibda jirtried, xoqla raqalih u ġieli anke jista' jintilef minn sensih. Kif ninnutaw dan li għandna nagħmlu li jekk qegħdin eżempju f'xi rassa noħorġu l-bniedem mir-rassa u nippruvaw nikkalmawh kemm jista' jkun billi nkellmuh bil-mod u ngħidulu biex jieħu n-nifsijiet bil-mod u fil-fond. Li jista' jgħin għal dan ukoll li ġieli nistgħu nużaw borża tal-karti li ngħidu lill-bniedem biex jagħmilha ma' ħalqu u ma' mnieħru biex jieħu n-nifs fil-fond bil-mod minna. u b'hekk nikkalmaw ir-rata tan-nifs u nevitaw li l-bniedem jmur għal ħass ħażin.
Tikka aktar dwar saħħtek. Dawk li jbatu bil-marda tal-Parkinson jistgħu jtaffu xi ftit mis-sintomi tagħha billi jagħmlu eżerċizzju fiżiku b'mod regolari u skont il-parir tat-tabib. Għal ħafna pazjenti morda bil-Parkinson, l-eżerċizzju jista' jidher xi ħaġa impossibbli, Però, ir-riċerka turi li l-eżerċizzju jbiegħed ir-riskju ta' waqgħat u jgħin fil-bilanċ u fil-mixi. Sfortunatament, problemi fil-moviment huma l-aktar sintomu evidenti f'min ibati bil-Parkinson. Sintomi oħra jinkludu ċaqliq bla kontroll jew inkella l-ġisem jibbies totalment. Ir-riċerkaturi qed jappellaw li l-aħjar kura għall-Parkinson għandha tkun taħlita ta' mediċini u eżerċizzju skont il-kapaċitajiet tal-individwu. L-aħjar eżerċizzju huwa l-għawm, kif ukoll eżerċizzji bil-mużika fl-ilma, għax b'hekk jiġi evitat ir-riskju tal-waqgħat. Jekk il-persuna issibha diffiċli timxi,